السلام علیکم ویور کیا حال چال ہیں امید کریسوں ساڑی سنگت ساتھ اباب سب تندرست ہوسن اور فٹ فاٹ ہوسن آج دا ماشاءاللہ نیو ادر ولاگ کر گئی دے شروع اپنے پیارے جے سریکی وسیب دا اور اپنے پیارے جے کلچر دا ماشاءاللہ برا توڑا ریڈی شیڈی لش پش کر کے دے اپنا برا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے اللہ ہو گئی ہے لش پش اوکے تے پیارا جے کمنٹ کر کے رہ دے ہونی ہے کہ کیا نظارہ لگے سانو ساڑا ولاگ دا پیارا جیاں سنگ یعنی کہ کیا آکھوں کہ یعنی کہ میں جو وی آکھ لو ٹھیک ہے تے اج دا ماشاء اللہ ولاگ کر گھدے شروع آپاں پیارا جیہا سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے نظارے گھل کھڑے ہیں ناشتہ نوشتہ کر کے ماشاء اللہ ریڈی شیڈی ہو گئے برا تہاڈا انٹرسٹنگ ولاگ کرن آلے اج دا تے تساں ہی ویڈیو دے نال جڑے رہسو ویڈیو سکپ نی کرنی اج دا ماشاء اللہ وی آئی پی ولاگ ہووݨا ہے تے مایا دا تہاکوں چس چوا ݙیوݨی ہے تے آپاں چلدے ہاں باہر چل کے ہن جیہڑے جیہڑے کم آ تے جیہڑے جیہڑے روٹین واز ہوسن تم سارے دکھیسوں تے ایں خوشی دے نال نال جتنی وی سنگت سا ساڈے چینل تے نویں نویں آئی اے انہاں کوں اساں آپدیاں دل دیاں گہرائیاں نال آکھسوں ویلکم ٹو بیک ادر نیو اک ولاگ دے وچ خوش آمدید تہاڈا ڈھیر سارا اور ایں خوشی دے نال نال ساڈا یوٹیوب چینل پاک ویلائی لائف سلیم کھوکھے آلے سپیشل پرسن بھرا کوں کریسوں جلد جلدی سبسکرائب فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے تاں اوکوں وی فالو کریسوں اوکوں وی محبتاں ونڈیسوں اوندے تے وی تے تہاکوں اساں ایویں پیارے پیارے ولاگ ڈکھیسوں راہندے ساڈے سرائیکی کلچر دیاں ثقافتاں دے پیارے پیارے سرائیکی انجوائمنٹ ولاگ ہونن ساڈے ویور تے تساں ڈٹھے کرو ویڈیو واچ کیتی کرو دل دیاں گہرائیاں نال واچ کیتی کرو تے میں تاں تہاکوں چس نہ آوے تاں ول گال کرے ٹھیک ہے سنگت تے باقی ہن چلدے ہیں باہر باہر چل کے تہانوں وزٹ وی کرویسوں اور اپنے گاؤں دے پیارے پیارے نظارے وی دکھیسوں امید ہے کہ تہانوں ساڈا ولاگ اج دا پسند آسی کیونکہ پسند آوے جا نہ آوے لیکن ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ ولاگ وی آئی پی بناونڑاں انٹرسٹنگ بناونڑاں اور تہاکوں ڈیکھنڑ دا وی مزہ آوے اور تہاڈا دل دا واچ ٹائم کمپلیٹ تھیوے ساڈا ٹھیک ہے سنگت تے باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو جلن دیاں سردیاں آئیاں ماشاءاللہ پکے شکے ہر شے بند تھی گئی سنگت لیکن چلو ولا وی کوئی گال نی ارمان نی کرنا چاہیدا رہونڑاں تساں نال نال ہے ساڈے تے مدن غلطی کوتاہی ہے تساں ویڈیو ساڈی سکپ کر ونجو زیادہ سر نی سیکھاں تے چل کے باہر تہانوں مال دکھینے پیارا جیاں خوبصورتاں تے پیاریاں پیاریاں ساڈیاں ثقافتاں ایہہ اپنا برا سپیشل پرسن ایہہ ساڈے نال ہوندے اکثر تے باقی بریس سریس ہر چیز اونویں ہی ہے جیویں پہلے ہوندے ٹھیک ہے سنگت تے چلدے ہیں باہر چل کے تہانوں ہن ڈکھیسوں ماحول پیارا جیاں ساڈے گاؤں دیاں سرائیکی ثقافتاں اور پیاریاں پیاریاں انجوائمنٹ دیاں تے باقی تساں ویڈیو سکپ نی کرنی نال جڑے راہسو جتنا وی جلدی تھی سکدے اتنا جلدی جلدی ساڈے نال آؤ چلدے ہیں باہر چل کے تہانوں دکھینے ہیں ماحول۔ جیویں کہ ویور تہاکوں پتہ ہے اپݨے بھرا کوں چاہ دا نشہ ہے آپاں چاہ اپاں منگائی بیٹھے ہیں چاہ پیندے وے تاں ولا آؤ ست بسم اللہ نئیں تاں ولا آپاں ویسوں کلھے کلھے تے ماشاء اللہ واپسی آپاں ولاگ دی طرف آ گئے ہاسی ساڈے اپݨے نظارے خوبصورت جئیں پیارے پیارے تے میں آدھاں کیا بات ہے ڈیڈھے میں نا کافی لوگ دور دراز توں گھاہ پٹا کر کے اپݨے گاؤں توں باہروں یعنی کہ اندر ساݙے گاؤں اچ لے آندن ݙنگر مال جانور ہر چیز لوکاں نے رکھی ہوئی ہے میں آکھداں کیا بات ہے خوبصورت جیہا ویو ہووے تے خوبصورت جیہا کلچر ہووے تے مزہ اپݨے آپ ہی آ ویندے جیویں کہ بھرا ٹرک والا کوئی سامان لے کے ساݙے گاؤں اچ آ ڳئے گاؤں دا ناں ساݙا نکا جیہا ہے لیکن گاؤں ساݙا ماشاءاللہ کاروبار بزنس دے اندر نا بہت ہائی لیول تے اور شاندار ہے ٹھیک ہے سنگت۔ تے اساں جیویں کہ گھروں باہر آئے ہاسے اتھاں پہنچ ہاسے اپنے کھوکھے تے روزی روٹی کیتی ہے صاف ستھرائی کیتی ہے ماحول شول بنائے تے بھلا اتنی دیر گھروں چائے آ گئی ہوئے تے چائے پینے ہیں تے تہاڈے نال وی سیلیبریٹ کریں دے پئے چاہ دی تساں پیندے پئے تے وال ساتھ بسم اللہ نہیں تے تہاڈا بھرا پیسی کلا کلا۔ تے سارے نظارے اپڑے ہن خوبصورت جئے پیارے پیارے تلے فصلاں ہن اور رنگین رنگ برنگے پودے ہن تے میں آدھاں کہ کیا بات ہے رونقاں رونقاں لئی بیٹھے ہیں ویور تے رونقاں تے لئی بیٹھے ہیں تے بھرا توڑے دا کھوکھا سارا خالی ہو گیا ہے کیوں خالی ہو گیا ہے ایں چیز کوں تساں سمجھ دے ہوے یوٹیوب تے جیڑا بندہ کم کریندے نا او جا تاں تر ویندا رہندے جا تاں والا رنگا ویندے ہن سمجھدار ہی ہو تساں تے باقی اللہ بہتری کریسی۔

پودے کتنے پیارے پیارے لگدے پین اور بادلاں دا بسیرا ہوتے چیک کرو کیسا ویو پہ ویو ماشاءاللہ بڑا پیارا آندا پہ آج ماشاءاللہ ساڑے گاؤں دا کیونکہ این سائیڈ دے اساں چلے گئے نا سے پہلے آج پہلی دفعہ اساں این سائیڈ دے ویندے پے ہیں کیونکہ میں تے موٹر سائیکل میڑا تے موٹر سائیکل دے نال ساڑا یار چھوٹا بھائی شہزاد ٹھیک ہے آج شہزاد بھائی نال ہیں موٹر سائیکل دے آج تو اساں پیارے پیارے ویو کروے سو اور پیارے پیارے وزٹ بھی کروے سو اور امید ہے کہ تاکو ساڑا آج دا ولاگ پسند آ سی اساں فی الحال تاں ویندے پئے اپنی بازار دے طرف تساں ساڈے نال نال جڑے رہسو بازار دا وی تانوں ویو کرویسوں اور جڑی جگہ تے ویندے پئے ماشاءاللہ اور وہ بڑی پیاری اور خوبصورت جی لوکیشن ہے امید ہے کہ تک واج والا ولاگ سارا دبانگ لگ سی بازار دے اساں اندر انٹر تھی گئے اے ہے ساڈا خوبصورت جہا پیارا جہا بازار ساڈے گاؤں دا

لیکن محسوس نی کرنا بے ویڈیو دے وچ ویبریٹ آندا پیا ہوے تے کوئی مسئلہ گیا نی اوکے ناراض نی تھیونا باقی مزید ایویں نال جڑے رہزو ویڈیو سکپ نہ کریسو شور شرابہ موٹر سائیکلاں دا ٹریفک دا بہوں زیادہ ہے لیکن مائنڈ نی کرنا نال بویٹ کے رامن ہے ہی خوشی دے نال نال اسا جیویں کہ کلونی کراس کریں دے پیا گا چل کے تانوں انجوائے کریں اور میں اسا وی ہیپی سیلیبریٹ تاکو مزہ آسی آئی دے ولاگ دے نال نال

آپ پہنچے اس جگہ دا جس جگہ دا تانوں ویو کروے دے پیا سے اے جگہ فی الحال تا خالی پئی ہے نا لیکن مزید تساں ساڈے نال تا رہو تانوں میں آنا چس چوا ڈیسو مزید اپاں اندرونی سائٹ تے وینے جیڑی سائٹ تے تانوں وزٹ کرواون آئے ودے ہیں او جگہ بڑی پیاری اور خوبصورت جئی ہیں اسے خوشی دے نال نال ساڈے یوٹیوب چینل تے بھی محبتاں ونڈ چھوڑیاں کرو فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ آندی تو تھے بھی محبتاں ونڈ چھوڑیاں کرو سردیاں دا ساڈا پہلا ویلاگ ہے کہ جیڑا اساں موٹر سائیکل تے بہ کے ٹریولنگ کر کے دے ویندے پیں ولاگ بناواں ٹھیک ہے سنگت دور دراز تک دور دراز تک سامنے ریلوے ٹریک تک نظر دا پیا ریلوے ٹریک ہی ان سائڈ دے تے بئی سائڈ دے جیڑی سائڈ دے اساں آئے ودے ہیں اتنا پیارا پیارا انجوائمنٹ دا ولاگ ہے تے اتنا ماحول تن دکھینے جیڑی سائڈ دے ویندے پہ تن او سائڈ بھی چل کے دکھینے حالی تھوڑا جا انتظار تے کرو میری جان کہ نہیں سے ویندے تو نال ہیں اور اے ہے سارا پیارا جہاں سکول گورنمنٹ سکول جا گیا سے اپنا اے پیاری جیئی کنٹری ہے پیارا جیا ویو ہے لیکن اتھاں دا کوئی کھیرا نہیں کہنی آیا آج ویور اساں تو سوچ کے آیا سے کہ ماحول ہو سی دپی شپی دا میچ ہو سی کرکٹ ہو سی والی بال ہو سی فٹ بال ہو سی لیکن او دور کر کے تھوڑا جہا کھیڑ دی پئی عوام لیکن محبتہ منڈا ہوئی تھاں ساڑھے نال اساں کوشش کرے سو کہ تم دکھاون دا گاں بھی مزید چل سو تھی سکتا ہے دا نہ تا اتھاں والا واپسی اور اس جگہ دے ماشاءاللہ پرندیاں دا اتنا سکون تے امن ہے نا پرندیاں دی آواز سنو ویور کتنا سکون تے امن دی جگہ ہے علی اچھا کہ جیویں کہ ویور تھوڑا بھرا ماشاءاللہ واپسی آ گیا سامنے ٹرین ویندی پئی ہے سلورلی سلورلی سلورلی تے وی آئی پی ولاگ ماشاءاللہ اساں وی آئی پی ولاگ بنا کے آ پہنچے ہیں واپسی شہزاد بھائی بھی نال آن تے میں بھی نال آسے تے پیارا جی کمنٹ کر کے دسنا تاکو آج دا ولاگ ساڈا کیسا لگے امید ہے کہ تاکو ساڈا آج دا ولاگ انٹرسٹنگ لگا ہو سی خوبصورت جہاں لگا ہو سی ٹرین گاڑی سلو سلو سلو سلو ویندی پئی ہے تے فل ماحول ہے تے فل پروٹوکول ہے ٹھیک ہے سنگت تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے تاں اساں دلوں معذرت کریندے رہنے ہیں پہلے وی معذرت کریندے ہیں ہنڑ وی معذرت کریسوں امید ہے کہ تہاکوں ساڈے سرائیکی ولاگ ساڈے سرائیکی سرائیکی ثقافتاں اور پیارے پیارے گاؤں دے ریتی رواج ساڈے تہاکوں پسند آئے ہوسن ٹھیک ہے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھئی ہووے تاں بھرا کوں معذرت دیسوں دلوں معذرت کریندے رہنے اکثر ہر ولاگ دے نال نال اور ایویں ساڈے ولاگ ڈیکھنڑ کیتے ساڈا چینل سبسکرائب کیتا کرو فالو کیتا کرو شیئر وی کر چھوڑا کرو محبتاں ونڈ چھوڑیاں کرو اگر سنگت ساتھ احباب نال جتنے ساڑا ولاگ شیئر کریسو اتنا تہاڈا پیار ساڈے نال رلسی ویندا ٹھیک ہے سنگت ملنگ بابا ویندے پن تے ڈیکھ ڈیکھ کے مسکرانے ہن مسکراہٹ تیرے چہرے تے سوہنی لگدی تو مسکرا میری جان میں ولاگ بنڑیندا پیاں تے باقی سنگت شام وی پے گئی ہے تے ٹرین گاڑی وی گئی ہے موک او سامنے چیک کرو تے باقی اساں ولاگ دا میں تے آدھا اتھے اینڈ کر رہنے ہیں زندگی رہ گئی تے والا مل سو ایک نویں ولاگ دے نال تے نویاں نویاں خوشیاں دے نال نال اور پیاریاں پیاریاں سیلیبریٹ دے نال نال تے غلطی کو تائی دی دلوں معذرت کرے جی تھوڑا بھیرا ساڑا ولاگ واچ کیتا کرو لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا فالو کرنا بھولنا نہیں ماپتا دے سو سارے پیارے جو یوٹیوب چینل پاک ویلیج لائف سرائے کی آواز